Ev vîdeo ji bo kesên ku zimanê dayîkê nizanin û ji vîr kirin e. Ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe yê dayîkê fêr bibin. Zimanê kurdî hebûn û nasname me ye. Eger tu zimanê xwe nizanibî, tu bê nasname yî. Zimanê kurdî hebûn û nasname me ye. Werin em bi hev dû re zimanê xwe fêr bibin. Slave Vanno, ez mamoste Fatma, kesên ku nizanibin, kesên ku nû hatine rûpela min, Ez xwe hinekî bi din nas kirin. Navê min Fatma ye, ez ji Nisêbînê me û mamosteyê zimanê Îngilîzî me û bi zimanê xwe yanî bi zimanê Kurdî we fêrî Îngilîzî dikim. Hêvîdar bûm fêm kir min çiko. Yanî bi zimanê xwe, bi zimanê Kurdî we fêrî Îngilîzî dikim. Ji bo vê ez gelekî kêf xweşim ev yanî xeyaleke min bû. Min fikir dikim ku ez rojekê dikarim çitekî wilo bikim. Piştî xwendin û mendinê min dest pê kir, min gelekî ji baş kir. Ez gelekî serbilind im ji bo vê karî, ji bo vî xebatî. Hîvîdar im ku kêfa we jî jê re tê. Em bûn hindik mehe em bibin pazdeh hezar abone di Youtubê de û sed û şêst û şeş hezar şopîner. Li ser Instagramê, kesên ku me Instagramê jî naşopêne dikarin bişopînin navê Mamoste Fatme li her platformê. Heta ji destêm were ez ê vîdeoyan ji we re çêbikim li ser YouTubê jî li ser Instagramê jî heta derfeta min gihişt ez ê tiştên mezintir xweştir bikim. Heydê werin em dev ji yapmîşkirin, etmîşkirina bedin û zimanê xwe fêr bibin. Eger hûn amade bin heydê em dest pê bikin, let's go! Nebêje bilînclî, Bêje hişmend, hişmend. Mînak tu dikarî bibêjî ez mirovek hişmend im yan jî ez mirovek hişyar im. Nebêje bilînc, bêje hişmendî, hişmendî. Mînak tu dikarî bibêjî ez di vê hişmendiyê de me. Nebêje devrîm, bêje şoreş, Şoreş, mînak, heydên bev dû re şoreşekê bikin. Nebêje devrimcî, bêje şoreşger. Şoreşger, Em şoreşger in. Em dev ji doza xwe bernadin. Nebêje güç, bêje hêz. Hêz, bêje hêza me heye. Hêza me heye, Nebêje em güçlû ne. Bêje em hêzdar in. Hêzdar in, Gelek kes vê xeletiyê dikin. Dibêjin ez li vê derê ya Şamîş dibim. Ez li vê derê ya Şamîş dibim. Tiştek ku li tune ye. Em ê bibêjin ez li vê derê dijîm. Mînak tu ji Amedê yî. Dê bêjî ez li Amedê dijîm. Ez li Amedê dijîm. Bekar, Na. Ezeb. Ezeb. Ez ezeb im. Mînak. Nebêje öfke, ez öfkelî me. Öfke tine, bêjin xezeb, xezeb. Nebêje vê dönemê de çitê û lo nînin. Bêje vê dewrî de, vî dewrî de. Dewr. Ne dönem, dewr. Bêje ez gelekî emek didim. Bêje ez gelekî kedê didim. Emek tine, ked. Nebêje emekdar, bêje kedkar. Kedkar, nebêje ew zekî ye yan jî beceriklî ye, bêje ew jîr e, jîr. Nebêje başlangiç, bêje destpêk, destpêk. Mînak, Di destpêkê de ez dixwazim spasiya xwe li we bikim. Sarhoş, ev ne peyvek tirkî ye. Serxweş, serxweş, ji wê derê tê, ji xwe, ji wê derê standine. Yan jî, çerçeve. Çerçove Çerçove Mînek ev çerçoveyek e. Abdest Tine Avdest Avdest Eve di min ji we re got zimanê kurdî hebûn û nasname me ye. Nasname çi ye? Nebêjin kîmlîk. Kîmlîk tine. Nasname Mînek tu dikarî bibêjî min nasnameya xwe nû kir. Nebêje takvîm. Bêje salname.

Newal, nebêje tepe, bêje gir. Gir, nebêje özel, bêje taybet. Mînak, tu ji bo min taybet î. Tu ji bo min mirovek taybet î. Nebêje çi özellîka te heye, bêje çi taybetmendiya te heye. Taybetmendî, özellîk tune. Nebêje mamoste, temela min î îngilîzî nîne, temela min nîne, bêje bingeha min tune. Temel, na. Bingeh. Bije ez ê întiqama xwe almîş kim. Bije ez ê tola xwe bistînim. Nebije întiqam, bije tolhildan, tolhildan. Nebije me ev du hezar û heştê de qurmîş kir, bije me ava kir, ava kirin. Nebije em ê welatê xwe qurtarmîş kin. Bêje em ê welatê xwe rizgar bikin. Rizgarkirin, ne qurtarmîşkirin. Nebêje yoldaş, bêje rêheval. Ev gotinek gelekî xweş e. Tu rêhevala min î. Nebêje îro yil donîmûya me ye, bêje îro salvegera me ye, salveger. Nebêje ji yildaşiyê re hindik me, bêje ji sersalê re hindik me. Nebêje ez te qinamîş dikim, bêje ez te şermezar dikim. Şermezarkirin, Nebêje saldirmîşî me kirin, bêje êrîşî me kirin, êrîşkirin. Nebêjin em qarşî vê tiştê ne, bêje em dijî vê tiştê ne, em dijî vê tiştê ne. Nebêje îletîşim, bêje têkilî, têkilî. Heger hûn vê pirtûkê bixwazin, hûn dikarin bi min re bikevin têkiliyê. Nebêjin tu ceneta min î, bêjin tu bihişta min î. Tu behuşta min î. Behuşt. Bêjin cehennem, bêjin dojeh, dojeh. Mînak helbestek hebû digot dojeh ji devê wan dibere, dojeh. Vîdyoya me heta vê derê bû hevalno. Hêvîdar im ku we hejê kiribe. Kêfa we jê re hatibe. We gelek care ji min re got Mamoste bira part sê were, part çar were, part pênc, part hezar were. Min jî min got Çima ez çê nekim ger hûn bixwazin. Û gelekî kêfa min jî hat. Mirovên me, kurdên me dixwazin kurdiyeke baş biaxivin û ev tiştekî pir xweş e. Hêdî hêdî ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe yê dayikê baş fêr bibin, baş biarmin û da ku hûn fêrî zarokê xwe jî bikin û fêrî derdorê xwe jî, xwişkên xwe, birayên xwe jî bikin.